Sut i chi? Fi'n iawn, diolch Howell. Siwr i ti?
Da iawn, diolch. Um, I bawb sy'n gwylio, fi'n uh, cyflwyno Amir Davies Rana, sydd yn cyflwynydd ac yn arweinydd 1 miliwn. chi eisiau dweud wrth ni ychydig bach am y gwaith i chi'n wneud? So, y gwaith fi wedi bod yn wneud, fi wedi bod yn cyflwyno am tua tair blynedd, a nes i dechrau pan o'n i gyda Hanch yn gwneud gyfres o fideos i ymwneud gyda bwyd, a wedyn nath hwnna datblygu mewn i bod yn cyflwynydd yn ysgolion i hysbysebu ar iaith Gymraeg, trwy wneud gweithgareddau am sut i flogio, ac erbyn heddiw fi wedi um, bod yn cyflwyno i Regan Management yn y cyfryngau, felly mae'n wedi bod yn fwy brysur ofnadwy dros y cyfnod clo yma hyd yn oed. Ac felly fi jyst yn paratoi nawr ar gyfer mis Medi ymlaen i mynd nôl i ysgolion. So dyna sut mae'r sefyllfa'n edrych ar y foment. Be, beth oedd yr effaith yr hiliaeth profodd chi yn yr ysgol? Wel, oedd e'n profiad eitha ryfedd i, i ddweud y lleiaf, oherwydd oedd wedi newid trwy amser o flwyddyn 7 hyd at blwyddyn 11 pan nes i gadael. A felly ym mlwyddyn 7 nes i jyst dod o ysgol gynradd, felly o'n i ddim yn cael problem hiliaeth fyna o gwbl, mm. er o'n i'n unig berson o gefndir gymysg o gwbl oedd yn yr ysgol gynradd. A felly pan nes i i ysgol uwchradd, um, oedd dim sbel i weid y gwir nes o'n i wedi clywed y comment gyntaf fel yr N-word neu y P-word neu unrhyw comments amdano fel terfysgaidd. A felly oedd hwnna'n upsetio fi ar y pryd hynny yym o'n i ddim yn siŵr sut i ymateb iddo fe a hefyd o'n i'n bendant ddim eisiau mynd at y th- yr athrawon a mynd rhyw fath o gymorth neu gwyno o fath. So o'dd hwnna wedi para am tua dau flwyddyn a wedyn wel trwy gydol ysgol wedyn o'dd yr effaith 'di newid mewn i un o'n i'n gallu wel jyst ymdopi iddo fe i fod yn onest. Um, pa ffyrdd wnaethoch chi datblygu i, i ymdopi gyda'r gyda fath driniaeth? Wel, hwn yw'r peth, achos pan nes i dechrau off, oedd e'n upset o fi, a wedyn wrth i fi fynd, wrth gwrs, yr unig ffordd o'n i'n gallu ymdopi iddo fe, wrth cymryd y pethau oedd yn cael ei dweud wrth fi fel joc, ti'n modd, megis ffrindiau neu um, pobl yn y dosbarth neu rhan o tîm rygbi fi yn yr ysgol neu jyst plant a dysgoblion arall i fod yn onest. So jyst rhaid cael ffyrdd o jyst cymryd y comments yma, cael joc amdano fe, um, a jyst mynd mlaen gyda diwrnod ti, achos o'n i'n yr unig berson o liw, o gymysg hyd yn nod, yn y flwyddyn cyntaf, a oedd blwyddyn ni tua 150 o blant. Wrth gwrs, oedd hmm. am cwpl o bobl gymysg, a falle cefndiroedd Africa a fwy Asiaidd, ond oedd dim ond, ti'n modd, dws, like, llain y dwysyn o falle handful o bobl, felly ti dweud. So, ie, yeah, oedd yr ysgol yn un mewn, ond oedd ddim yn arfer i gweld bobl, um, neu hyd yn oed wedi cwrdd â bobl o gymysg. Os, os na pethau ych chi'n gwybod nawr, bys e wedi bod yn fuddiol i chi wybod pan oeddech chi'n ifancach?
Yn sicr, wrth gwrs. helpu chi... Um... Wrth gwrs, achos Bydde fe wedi bod yn, yn dda i wybod bod, wel, yn gyntaf gyd, os ni'n edrych ar heddiw, wrth gwrs mae yna um, cyfle arbennig wedi dod i fod yn cyflwynydd ar y cyfryngau yn, yn y gyfrwng Gymraeg. Felly, nôl adeg ni, bydden ni ddim gyda unrhyw clyw o gwbl, a dyna pham fi'n credu mae'r pethau dwi'n neud o gwmpas ysgolion wedi bod yn gwych oherwydd dwi wedi cwrdd â blant hyd yn oed yn ysgolion cydydd a maen nhw, maen nhw dim ond wedi cael fel un neu ddau person o fel Pakistan hyd yn oed. A pan wnaethon nhw gwrdd â fi, nhw fel, waw, ti'n cyflwynydd yn y cyfrwng a ti'n siarad Cymraeg, ti o Pakistan, mae hwn yn newydd i fi. A felly, o'n i ddim wedi cael person i dod mewn i ysgol ar gyfer fi. O'n i'n... No. O'n i goffod just cymryd popeth, oedd e'n broses i ddysgu. A felly, ie, yeah, falle bydden ni wedi wir eisiau rhyw fath o gefnogaeth, jyst i gwybod, mae hwn yn hollol iawn, ti mewn ysgol Gymraeg ac yn anffodus, dyw lot o bobl gymysg ddim mynd i fod yna, yn wedig mewn ardal ti. So hwnna'r fath o geiriau byddwn ni'n gweud, mae gyd mynd i bod yn hollol iawn yn y dyfodol. Os na rhywbeth arall byddwch chi'n dweud wrth eich hun, os ych chi'n 11 16 oed a bydde rhywun yn dod i'r ysgol, beth byddech chi'n dweud wrth eich hunan i helpu? Wel, hwn yw'r peth, yn ôl yn ysgol, fi'n cofio bod yn plentyn eitha emosiynol ar gyfer y pethe, os ti'n edrych ar nôl nawr, oedd dim lot o brobleme wir yn mynd mlaen yn y byd yn ôl yn ni. Ond um, i'r fersiwn 16 ohono fi, byddwn i'n dweud, mae popeth mynd i fod yn iawn. Mae hyd yn oed enw ti yn un hollol um, uh, unigryw. Mae fe'n dda bod ti'n sefyll allan, mae fe'n dda bod ti o gymysg, o grefydd gymysg. A ti'n modd un diwrnod, mae'n mynd i fod un o'r traits neu um, un o'r pethau mwyaf bwysig sydd gyda fi i, i farchnata hunan fi gyda gwaith. So mae fe wedi bod yn allweddol. So ie, yeah, byddwn ni'n dweud wrth y fersiwn 16 o'i haneb i, mae gyd yn mynd i fod yn dda yn y dyfodol, hmm. pa'i ti a phoeni. A beth oedd yr effaith ar, ar dy iechyd meddwl pan oedd ti yn yr ysgol ac yn, chmod, yn tyfu um, mae'n adeg eitha cythryblus yn feddyliol i, i, i, i rywun. Um, felly, beth oedd yr effaith hyn ar, ar dy iechyd meddwl bryd hynny a, a falle sut mae hynny di effeithio ar dy iechyd meddwl yn y hir dymor? Wel ie, yeah, amser fi'n edrych nôl i ysgol, es i trwy tipyn o um, mod, spells a cyfnodau pan o'n i yn really drist a really isel. A fi'n cofio, fi cofio fel o'n i actually yn teimlo, ond fel wedes i, oedd dim, oedd dim lot gyda fi fod yn drist ohono. So mae'n ma odd fi'n credu, achos oedd e wedi cael effaith ar iechyd meddwl fi, a diolch byth, mae hwnna wedi cryfhau dros y flynyddau, um, dim ond oherwydd falle natur gwaith fi, um, mae lot o bethau fi wedi gwneud yn dyweddar sydd wedi bod yn help mawr i roi bach o cefnogaeth i hunan fi hefyd. a mae 'di bod yn siawns i datblygu hunan fi hefyd, a i fod yn hollol onest, siawns i i cael fath o hunan-gariad at hunan fi a identity hunan fi hefyd, ti'n mo?
Ie, yeah, yeah, mae hynny mor bwysig. Um, pa rôl gall, i ti'n gweld gall addysg chwarae mewn dysgu pawb, wel pawb am, am hiliaeth ac effaith hiliaeth? Wel, mae'n rôl bwysig oherwydd pan o'n ni'n ysgol, oedd dim unrhyw fath o gefnogaeth, oedd dim unrhyw fath o... Wel, oedd dim byd yn cael ei wneud ar gyfer y blant hyn oedd yn cael gweud comments negyddol a hiliaeth i fi. A felly dwi'n meddwl mae'n bwysig bod addysg yn dysgu uh, y hanes tu ôl y geiriau hurt yma. Oherwydd os maen nhw'n gwybod y hanes tu ôl i nhw, fi'n credu bydden, bydden siawt i nhw'n meddwl dwywaith cyn gweud y geiriau yma. Achos fi'n siŵr mae lot o blant yn ôl yn ysgol jyst yn gweud y geiriau, maen nhw wedi clywed ar y cerddoriaeth neu ar y teledu, maen nhw jyst yn gweud e, maen nhw'n gwybod mae'n mae gallu bod yn offensif, ond maen nhw ddim yn deall beth sydd tu ôl i e. So fi'n credu mae'n ma rôl bwysig i addysg, dysgu bach o hanes a diwylliant, diwylliant heddiw. Um, pa fath o gefnogaeth hoffech chi weld mewn ysgolion neu mewn cymdeithas i helpu unigolion sy'n profi hiliaeth? o'ch chi'n dweud eich hunan o'ch profiad bod o'ch chi ddim yn teimlo y gallu mynd at athrawon neu cael cymorth yn yr ysgol. Beth bydd angen newid neu oes pethau wedi newid i sicrhau bod hynny'n digwydd, bod y cefnogaeth yna yna nawr? Wel, hwn yw'r peth.
Amser fi'n mynd i dechrau'r ymgyrch nesaf mynd mewn i ysgolion i wneud y hiliaeth a crefydd yma. Um, yr un peth dwi eisiau cynnig, achos fi wedi bod i lot o ysgolion a mae'n pleser mawr i weld y blant yma o gymysgloedd gwahanol a faint sydd actually yn yr ysgol erbyn heddiw. A felly, un peth o'n i eisiau gwneud yn ystod y diwrnodau ni yn yr ysgolion, oedd falle cael siawns i siarad gyda'r blant o gymysg yn benodol, falle fel rhyw fath o grŵp therapi neu one-to-one sesiwn, achos hwnna oedd fi'n credu be oedd yr ysgolion yn ddim yn cynnig neu mm-hmm. i, i weid y gwir, os byddwn ni'n mynd at athro neu athrawes, sy'n credu byddwn nhw'n gwybod beth i ddweud. Byddai mor, bydde mor lletchwaith, byddai mor awkward, a ti'n meddwl be, byddai ddim wedi bod unrhyw help o gwbl. So ie, yeah, fi'n credu mae'r ma mm. cefnogaeth yn bwysig achos mae eisiau cael y one to one chat yna. Mae fel unrhyw fath o iechyd meddwl, falle fach o, bach o counselling, bach o one to one, mae'n bwysig i siarad am eich teimladau, sut chi'n teimlo. Um, hwnna'r unig ffordd chi'n mynd i, chi'n mynd i falle symud ymlaen yw i cael y gyd allan yna, so bod chi'n falle'n mm. teimlo rhyw fath o pressure wedi codi off eich ysgwyddau. A beth gall unigolion wneud i addysgu eu hunain am, am effaith hiliaeth? Wel, dyna'r peth. Yn y cyfnod yma, ni wedi cael lot o agoriad lyged i meddwl a styried a edrych ar safbwynt hunain ni hefyd. Ydy ni wedi cael digon o addysg amdano hiliaeth neu o bobl o gymysg? Ydy ni'n gwybod beth yn union ydy'r hanes tu ôl y geiriau yma? So fi'n credu mae'n amser i pawb sort of cymryd y cyfrifoldeb yma a jyst dysgu mwy, bod yn agored i bod yn anghywir hefyd, does dim byd bod gyda bod yn anghywir. Achos mae'n cyfle i ti edrych ar dy hun a'n meddwl, oce, okay, na, fi'n gwybod mwy amdano fe, felly fi'n mynd i cyfnogi e, a falle fi'n mynd i dal yn ôl wrth y pethau o'n i afer dweud neu afer gwneud.
Gwych, diolch yn fawr Amir. Um, ni mor ddiolchgar uh, bod chi wedi rhoi amser i meddwl dotog a cefnogi ni. A jyst ni'n hoffi uh, dymuno pob lwc gyda'r gwaith bwysig iawn ych chi'n gwneud mewn ysgolion a ni'n edrych mlaen i weld sut mae hynny'n datblygu a sut mae'r ysgolion yn cymryd yr um, gwaith ymlaen o fyna a bod hwn ddim yn uh, diwedd y drafodaeth. Felly, diolch, diolch yn fawr am i'r Davies Rana am ddod i rhannu'ch profiad.
Dim probs, diolch i ti, Hywel.